Gudde Moien, mäin Numm ass François Kraus. Ech si Responsabele fir de Service de l'Horticulture vun der ASTA. Do bekëmmere mir eis nieft dem Gaardebau och zum Deel ëm d'Beien an do deele mer dann och Beieplanzen aus. Hei si mer elo e. Op engem Feld wou wëll Blummen ugeplanzt gi sinn, wou de Som recoltéiert gëtt. A fir eis ass dat interessant, well mir verdeele Som un d'Beieleit, déi dat da kënnen bei hinnen um Terrain, do wou se et wëllen, do wou se et brauchen, bei hire Beien ausbréngen, opwuesse loosse fir datt d'Beien genuch Nahrung fannen. Dat hei ass e flotte Projet, well et eeben. Genetescht Material ass, wat vun hei kënnt, aus der Natur. Mir hunn zum Deel an der Zäit hu mer och Planze geholl, déi mer an de Commerce kafe gaang sinn. An dat sinn dann heiansdo awer e bëssen Zierplanzen. An dat ass dann eng Genetik, déi net vun hei kënnt. An dat ass scho méi flott, wa mer do kënnen Planzen hunn. Dowéinst si mer frou, datt mer dee Projet vun der Sicona do hunn, wou eng Rei Produzenten elo déi wëll Blummen ubauen, fir dee Som ze hunn. An d'Sicona huet eis do och eng Mëschung opgestallt vu mat Planzen, wou och puer Kulturplanzen dra sinn, déi mir dann spezifesch un d'Beieleit weider verdeelen.
Mir hunn dësen Projet ëmgesat vum Naturschutzsyndicat Sicona fir eben esou Geseems hierstellen ze kënnen wat vu Lëtzebuerg kënnt. Wat och déi Planze sinn eben un eis Natur, un eise Liewensraum ugepasst an dofir brauche mer se och vu Lëtzebuerg fir d'Biodiversitéit ze fërderen.
Mir schaffe vill mat och dann mat Privatleit zesummen an d'Beien déi mer dann do hunn, stoen bei de Privatleit op deenen Terrainen do déi ech zur Verfügung stellen, geet et drëm fir D'Uebstbeem an déi dohinne stinn ze befruchten. A mir hunn awer och eng grouss Blummewiss mat wëlle Blummen ugeséit, déi mir vun der ASTA kritt hunn, wat ganz wichteg fir d'Beien ass.
Haut si mer elo hei op enger Plaz, wou et dann ëm en anert Deel vum Programm geet. Hei geet et éischter ëm déi Planzen, déi mer och ausdeelen. Hei gesäit een an deem Stéck hei ganz vill Beem. déi mer un den Imker geliwwert hunn an déi Dir hei geplanzt kritt op deem wonnerschéine Site. An dat si lauter Planzen, déi mir erausgesicht hu well se interessant si fir d'Beien. Déi bréngen entweder Pollen oder Nektar oder déi zwee. An esou wäerte mer eigentlech d'Nahrungsquellen op. déi de Beien zur Verfügung stinn.
Déi Beem si gutt fir d'Beien, well et jo 13, 14 verschidden Zorte Beem sinn, déi net alleguerte matenee bléien, déi fréi bléien, déi méi spitt bléien an déi ganz spéit bléien. An dat ass dat, wat d'Beien eigentlech brauchen.
Also mir hu jo dann déi zwee Programmer, zum engen d'Saatgut, wat mer erausbrénge vun de Blummen, mat de Wëllblummen mat dran. Zum aneren hu mer dann déi Beem, déi sti warscheinlech nach 50 Joer do. A während där ganzer Zäit kënnen do d'Insekten dervu profitéieren. An do ass da ganz wichteg, dass déi Ressourcen do sinn. Domadder brénge mer dann eppes fir d'Biodiversitéit, mee och direkt fir d'Imkerei. An dat ass dann dat, wat mer eigentlech mat deem Programm hei bezwecke wëllen.